Ýaltalyk, bir iş edip bilmänligimizde däl, ol işi etmäge ukybymyz bar hem bolsa ony yza süýşürmegimizdedir. Bahanalarymyzy kabul etmek we päsgelçiliklerimizi ýeňmek islemeýäris. Niýet etmek, kararlaryňyzyň ýarysy diýen bir söz bardyr. Hawa, ýaltalykdan dynmak isleseňiz, onuň ýarysy siziň kararlaryňyz bilen başlanýar. Senem ýaltalykdan dynmak islemeýän bolsadyň, bu wideony görmezdiň. Geliň, bu aýtjak sözümi hemmämiz bilelikde gaýtalalyň. Ýaltalykdan dynmagy we arzuwlarym üçin ähli päsgelçiliklere geçmegi saýlaýaryn. Ýene bir sapar gaýtalalyň. Ýaltalykdan dynmagy we arzuwlarym üçin ähli päsgelçiliklere geçmegi saýlaýaryn. Niýet etmek, ýa-da islemek hiç haçan ýeterlik däldir. Biz ynamly, doly karar bermeli we etjek zadymyzy saýlamaly. Saýlaýaryn diýmek bilen gutarýan sözlemler billeşleýin beýine täze buýruk höküminde kabul edilýär we billeşleýin saýlan zadyňyzy etmäge taýýarlanýar. Ýöne ýaltalykdan dynmak niýeti üçin saýlamak ýeterlikmi? Elbetde ýok. Üstünligiň ýarysy niýet, üstünligiň ýarysy hereketdir. Indi, ýaltalarymyzy doly halas etmäge mümkinçilik berýän maddalary bilen düýbünden ýok edeliň. Näme diýýäňiz? Geliň onda başlalyň. Uzak wagtlap ýaltalyk edýän bolsaňyz, bu aýdan zatlary mirim bir günüň dowamynda etseňiz, düýbünden gutulyp bilersiňiz. Ýaltalykdan gutulmagyň sekiz ýönekeý usuly. Bir, Niýet etmek. Öňki abzasda belleýşimiz ýaly, niýetiňizi sesli aýdýarys. Meselem. Ýaltalykdan dynmagy we arzuwlarym üçin ähli päsgelçilikleri ýeňmegi saýlaýaryn. Iki, ýigrimi sany sebäp ýazyň. Bir ruçkany we bir kagyz alyň eliňize. Ýaltalykdan dynmak üçin ýigrimi sany sebäp ýazyň. Eger-de ýigrimi sany sebäbi tapyp bilmeseňiz, onda siz ýaltalykdan dynmak islemeýärsiňiz. Üç, Näil diýen sorag. Beýnimiz nädip we näme üçin soragyny eşidende ünsi jemläp başlaýar we bu soraga jogap tapmak üçin işe başlaýar. Bu soraglary gaty ses bilen gaýtalaň. Ýaltalykdan nädip dynmaly? Näme üçin beýle yhlas edýärin? Häzirki wagtda zähmetsöýer bolman bileris. Şeýle-de bolsa, bu soragy berenimizde, ýaltalykdan dynmak üçin aňymyzdaky ähli päsgelçilikleri aýyrýarys. Dört, meditasiýa. Ýaltalyk diňe aň hakda däl, şeýle hem ýaltalygyň kodlaşdyrylmagyny aň-düşünjeden aýyrmaly bolýarys. Her gije ýatmazdan ozal, ýaltalykdan dynmagyň meditasiýasyny etseňiz, Aň-düşünjäňizi durmuşyňyzdaky ýaltalygy düýbünden ýok eder. Bäş, Keizen usuly. Ýaltalyk hemme zady dogry etdim duýgusyndan döreýär. Öýüňiziň häzirki wagtda hem ýeri hapa bolup biler ýa-da egzamen üçin bir hepde galyp, hiç wagt işlemän bilersiňiz. Şu pursatda ulanmaly usulyňyz Keizen usuly. Duýduryşyňyzy, ýagny budilnigiňizi açyň we bir minutdan soňa düzüň. Şol pursatda etmeli zatlaryňyzy bary-ýogy bir minut ýerine ýetiriň. Duýduryş öçürilende bu işi azajygam bolsa edip bilýänligiňize gözüňiz ýeter. Özüňizi ynamly edip başlarsyňyz we bu işe dowam etdirersiňiz. Ýönekeý görünse-de gaty täsirli usuldyr. Alty, ädim-ädim öňe üýtmek. Birbada hemişe tamamlaryn diýseňiz, mundan gözüňiz gorkup biler we bu sebäpden beýni sizi o işden çykarýar. Işiňizi ädimlere bölüň we iň kiçi ädimden başlaň. Ädimleri bitireniňizde duýan begenjiňiz diňe bir özüňize bolan ynamyňyzy artdyrman, eýsem bu işi ýerine ýetirmäge itergi berer. Ýedi, sabyrly bolmak. Näme däk könelerimiz, Sabyrly gul dura-bara şat dolar. We bu ädimlerini ýerine ýetiriňizde gaty sabyrly bolmalysyňyz. Eger-de sabyrsyz bolsaňyz, sabyrlylygyňyzy artdyrjak güýmenjeleri tapmagyňyzy maslahat berýän. Sekiz, motiwasiýa. Her gün motiwasiýa hakyndaky makalalar okap, wideolar görseňiz, o sizi has hem höweslendirer. Ýaltalykdan we ýaltanmakdan dynmagyňyzy arzuw edýärin.